Vlog diaries so actually guys ye time yataa takamirira yasvika nguva ya 30 june yekunzi munhu wese kudzokera kupi kumba kwako but mwana hatina plan tiri vanhu vanga vachizvigarira muno musouth africa ndiri vanhu tizvigarira hedu tizvigarira tega tichikwanisa kuafforda inini i remember kuti pana kapedzisira kubva zimbabwe ndandisina kana chinhu ndisingatogoziva kuti kune chinhu kuroenda imba ndaingogara pabasa But now ndakuziva kuti ndinofanira kuva ne freedom ndino zvinhu zvakawanda zvandofanira kunge ndichiachiva ndichigara ndega ndichizviita zvandenge ndichizviitira and ndinodawo space yangu yekugara ndega manje ndodzokera futi back here kunogara newabereka hazviiti so what do i need to do ndichiri kufunga kuti ndoita sei but stress tinayo tozviziva mamed zimbabwe havabhadharwe the way yatinobhadharwa nayo kunoku munhu anobhadharwa 100 dollars neni kuno kana ndichibhadharwa 5 k zvitori nemusiyano ndinotoena more than yaanowana ye pamusoro pampu yaano inowana maybe kuzimbabwe or maybe kune vamwe vanhu vanotochi vanoshanda mabasa epamusoro togona kunge tichitoena mari iri pachi yakada kuenzana so what the solution vamwe vari kuti ngatisaenda vamwe vari kuti ini hangu i didn't have a plan of going my plans was to go back home on My plans was to go back on ouch to go back home muna December ndopatamba nemfunga dzangu sari mwedzi wandakatoti ndichisvika baba saka ndakatobvunzwa nemurungu kuti ah vadzoka vakagadzira mapeka here bhuru ndikati handina bepa handina bepa handina repassport ndochandinacho otherwise zvimwe zvese zvanditomboziva actually murungu wangu aitoda kutondiendesera mwana kuchikoro but nekuda kwenoise noise idzodzi dziri kuitwa zvekuzoaplya zvemavhiza zvemaasylum hazviko unogona kuaplya uchiti ndiri kuda kuaplya student vhiza kumwana but iri kugona kutadza kushanda but ndakazongoti hangu for safety yemwana mwana ngaagare kupi ngaagare kumusha mwana ngaagare pi ngaagare kumusha so to all those one who want to also

please hala and ill give, put the link on the comment section so guys give us the options yekuti tiitewo kana tichinge tadzoka kumba vanhu vedu varuze tiudzeyo inini yangu ndine, op, ndine option yekuti kutotanga kutoitawo chi kugadzirawo zvecontent or ndo yandine mari yangu yekutanga kukabusiness ndichiitawo zvechii zvecontent maybe zvinogona kutibatsira handizivi actually handinyatsoziva kuti ndiri kuya ndakanangepi ndakanangepi uyu ndichauya ndichizoitei so guys tibatsirewo nemaideas mucomment section kuti toitawo sei ini nangu ndiri munhu angashanda kuno kusouth africa but handina hangu zvinhu zvakawanda zvanamboti ndati ndaendesa kuzimbabwe bcause zvinhu zvangu ndandingori nazvo kuno saka i think kuperawo kwemwedzi uno ndopata kutanga kutsunga mitundu yekuti zvimwe zvinhu tizvitumire zvichana kuti kuuya kumusha then tovhara marooms back kuno kusouth africa then tovhura edu maroom kupi kumba ku toziva kuti kana chikangonzi pr takanaka kuenda kumba ainini hangu ndiri munhu wekuti ndozvodzwa kuti handidi kudzokera kumba chidzoka kuenda kunogara nevabereki ngandidzoke kumba chino chinotanga life yangu change kuchinzi kwanzi chatanga kudya nhoko dzechironda lero zvachirombotikandira zvinhu panze ngati ndiri kungoshuvira kuti ndinoda kutanga upenyu hutsva but upenyu hutsva wa ndinewo tuma ideas ndine zvandakawana ndine zvandakadzidza ndiri kuno kusouth africa so kana ndinge ndaendawo kumba kungu ndiri kushuirawo kuti ndinozvidini ndinoexpanda maideas angu nezvinhu zvangu zvandakadzidza zvezviya ndinoti hazvinoshandi here i don't know that my thought guys vanoda kuti batsirwa kuti kana tichinge tadzoka kumba moda inini hangu handisi kuda kudzokera kumba ndichienda kudzokera kuzimbabwe ndichienda chinoita maid womwe munhu ndoda kudzokera kumusha ndichienda chinozviitira zvinhu zvangu otherwise i'm gonna go back to my parents's house then i'm gonna start my own thing i know that kana ndiri pamba pevabereka vangu ndakasununguka rent free rent free mm, chichii zvakawanda chimwe chese chazinga chizongochionera pamwe chete but not i don't want to go back and stay with them permanently i want to go back and go and start my new life from there then i can go back to doroba and start life like that so guys help us help us i hope my ideas are good and are valid